Мөмкиннәр, шул очракта алар инде планета дип саналмыйча. Һәм алар тагын үзенең әйләнә торган орбита күчәр буламы ничек? Орбита дибме? Ярар, орбитаны э, чистартырга тиеш э, башка төрле элементлардан, мәсәлән, шул астероидлардан. Димәк, алар э, планета очып йөри торган орбита, ул анда башка планета, башка астероидлар, кометалар һәм башка объектлар булырга тиеш түгел. Менә шул планеталар дип атала, дөрес әйттегез инде. Әйтәле, сигез планета безнең Кояш системасында бар. Шулай кәрлә планеталар бар безнең Кояш системасында. Алар транснептун объектлар дип атала. Транснептун планетасы артында булган планеталар. Мәсәлән, Плутон. Безгә билгеледер инде, әйме?

Там вариантлар бар ма? Ярый алайса, шун, шун, шушы вариантларда тукталыйк. Өчесе дә дөрес булмады, кызганычка каршы. Экзопланеталар ул башка кояш түгел, инде башка йолдыз тирәли әйләнеп, әйләнә торган планеталар. Димәк, без менә күктә, ну, гади кеше, аның кемнең, мәсәлән, идеаль зрениеме, алар Төньяк күктә безнең өч, өч йөз, юк, өч мең йолдыз күрергә мөмкиннәр әйме, һәм менә һәр йолдыз тирәли безнең, бәлкем, шундый экзопланета әйләнергә мөмкин әйме. Димәк, һәрбер шушындый йолдыз тирәли әйләнгән планета, аның массасына карамый ул, бернәрсәсенә карамый, ул менә экзопланета дип аталачак. Һәм, Алар төр экзопланеталар безнең гомумән бик төрле булырга мөмкиннәр һәм төрле йолдызлар тирәли әйләнергә мөмкиннәр. Беренче тапкыр, мәсәлән, 85 нче елларда, юк, гафу, 80 88 нче елда фән эшлеклеләре дип әйтик инде, әйме, Экзопланета ачтык дип әйттеләр. Тик аны тикшереп булмады ул вакытка, чөнки тикшерә торган аппаратлар булмады дип әйтә. Аннары 89 нчы елның башка фән эшлеклеләре төгәл бер йолдыз тирәли планетаның әепләнгәнен күрәләр. Төп-төгәл генә күрәләр әйме, ул бик ерак булса да, аны күреп була. Һәм соңрак тагын да 92 нче елның нейтрон йолдыз тирәли әйләнеп торган планетаны табалар. Димәк, безнең менә ул экзопланеталар, алар гади менә Кояш шикелле планеталар һәм дә Кояштан әзрәк массалы булган планеталар тирәсендә генә түгел, ә шундый экстравагант, дип әйтим, экзопланеталар тирәсендә дә әйләнеп, нейтрон йолдызлар тирәли әйләнергә дә мөмкиннәр. Так, тагын нәрсә эшлим? Ничек табалар соң бу экзопланеталарны? Нинди вариантлар бар? Бер варианты да әйтеп идем, әймен, төп-төгәл күрәләр инде, әйе. Ә тагын, мәсәлән, кыенрак сорау. Анда йолдызның мина карап. Нәрсәсенә?
Яктылыгы үзгәреше.
Селкенүенә?

Ниңа? Ә ансы да күренмәскә мөмкин, әйе, чөнки ул яктыртылмый бит инде, башка йолдыз белән әйме, ә кара тишек ул яктыртмый, шуңа күрә күренмәскә мөмкин дип әйтеп тә була. Ну, минем уйлавымча, анда егер, ну, мин андый о, мин доктор, физматнаук түгел, шуңа күрә әлегә әйтеп китим шулай дип, андый планеталарны күргәннәре юк һәм мөмкин.

Аның составын беләбез. Шулай әйт, төрле матдәләрне яндырып карагач иде теге нейма, аларның нинди дулкында булганын беләләр. Һәм аннары менә йолдызның спектрын шулай ук алганда, да мәсәлән күрәләр менә шушы линияне һәм беләләр менә монда шушы линия мондый. Нәрсәнең озынлыгы? Дулкынның озынлыгы әйме натрийның мәсәлән монда бер төрле һәм башка элементларның шулай стандарт рәвештә урнашкан инде, аны беләләр әйме. Һәм мәсәлән бер төрле йолдызны төшергәндә монда экзопланета йә башка төрле әйбер комачауласа дип әйтик инде әйме, безнең спектр төрле якка әвешәчәк йә, йә монда безнең мәсәлән,

Шыринлар үзгәрә, димәк, йә шәмәхә төскә, йә кызыл төскә, һәм бу үзгәреш даими рәвештә булса, ученыйлар беләчәк инде, краска бит артыннда безнең ниндидер комачаулый торган әйбер бар, һәм бер вариант ул бу йолдыз тирәли шундый экзопланетаның булуы. Икенче момент, тагын ничек табалар шушы экзопланеталарны, аларның яктылыгын төшерәләр, ул фотометрия дип атала. ПЗС матрица дигән әйбергә яктылыкны төшерәләр дип әйтим, менә күбегез куллана бит инде как раз таки фотоаппаратлар, әйме, анда ПЗС матрица урнашкан. Тик ул фәндә кулланыла торган ПЗС матрицадан әзрәк аермалы, Һәм, ну, эшләве почти шул ук инде. Тик фәндә кулланыла торган ПЗС матрицадан информацияне компьютер укый аламыни, төп-төгәләйме һәм анда нихәтлек яктылык төшкәнне белә ала. Мәсәлән, монда шундый ячейкалар бар шул ПЗС матрицада. Һәм монда хәтлек ул тула ала. Һәм, мәсәлән, безнең якты йолдыз. Ул кечкенә генә размерда була һәм ул менә шул ике ячейкага төшсен мәсәлән әйме, һәм монда шундый күп яктылык төшкән була, янәшәдәге ячейкаларда инде әзрәк. Шунда без инде монда йолдыз төшкәнен беләбез. Ниндидер яктылык була һәм мәсәлән йолдыз. Күп йолдызларны фотометрия белән Озак рәвештә тикшерәләр, төшерәләр һәм аларның менә вакыт белән яктылыкларның үзгәрүе ниндидер башка элемент шулай ук комачаулаганны аңлатырга мөмкинәйме? Йә башка төрле йолдыз, йә башка төрле объект, шул ук экзопланета булырга мөмкин. Шуныңда төп ике метод бар, экзопланетлар табу буенча һәм тагын берне әйтеп үткән идек, иң башта анысы инде төп төгәл планетаның транзитын күрәбез, димәк, монда мәсәлән, шул йолдыз безнең һәм аның янында шушындый кәрле кечкенә генә планетаның узуы, узуын күрә алабыз. Тик ул якын йолдызлардан инде. Менә бу өч метод, төп метод дип атала инде, калганнары тагын бар, алар менә шуларның вариацияләре. Транзит турында әйтеп китмәкче идем тагын, менә узган елмы, юк, быелны 9 май көнне Прохождение Меркурия по диску Солнца булган ди, ишеткәнегез булгандыр. Ул шул ук транзит менә безнең Кояш мәсәлән, монысы Сәйндәйман. Һәм без җирдән күзәтүче карыйбыз һәм безнең Кояш, аннары Меркурий һәм Җир шары, монда Җир, Кояш транзитларында булды инде, алар бер турыда булалар һәм дә менә шул вакытта без берәр төрле планетаның транзитын күрә алабыз. Безнең өчен инде ул, мәсәлән, шул Меркурий һәм Венера транзиты мөмкин, башка планеталарның транзиты була алмый. Җир шарында була андый инде. Башка планетага китеп карасак, анда башка алда урнашкан планеталарның транзитын да күреп булачак. Экзопланеталар турында тагын. Ә нинди төрләре була? Бик күп төрле була алалар алар, тик еш ишетә торганнары алар, мәсәлән, Юпитер размерындагы экзопланеталар, йә кайнар Юпитерлар дип атарга мөмкиннәр, алар Юпитердан олырак размердагы һәм йолдызга якын, якынрак урнашкан планеталарны шулай атыйлар, һәм Суперҗир дип атый. Суперземля дигән планеталар тагын, алар нинди планеталар соң? Гомумән, алар Җиргә ошарга да мөмкиннәр, ошамаска да мөмкиннәр. Һәм менә Лилия әйтеп киткән инде, анда кислород булу мөһим, тик ул кислород яшәеш барлыкка килү өчен генә мөһим эме? Ә менә суперҗирләр, шундый экзопланеталар да, анда гомумән кислород булмаска да мөмкин эме? Төрле ментаннар, башка әйберләр булса да, аны барыбер супер җир дип атаячаклар. Тик ул кайнар Юпитерлылардан нәрсә белән аерыла? Алар супер җирләр, аларның массалары бер, бердән алып ун, җирмасына тиң булырга мөмкин һәм аларның размерлары шулай ук Юпитерга хәтле дип әйтим инде, шундый олы рәвештә, тик Юпитердан кечерәк булырга тиешләр. Безнең Кояш системасына караганда, безнең планеталар бик үзенчәлекле урнашкан. Анда безнең башта кечкенә планеталар иде бит. Меркурий, Венера, Җир, аннары инде гигант планеталар бара. Менә Кояш, әйме? Безнең шул ук Меркурий, Венера, Җир, аннары Марс һәм төрле зур планеталар, гигант планеталар урнашкан, ул Юпитер, Сатурн, Урал һәм Нептун. Монда Нептунга әле урын җитмәде. Мондарак булсын. Тик башка менә системаларны караганда, йолдыз системалары менә, анда башка тенденция күренә. Анда гомумән Менә планеталар безнең, хәзер әйтеп китәм, нинди аралыкта урнашкан, мәсәлән, Кояштан Җиргә кадәр бездә бер астрономик, астрономическая единица. Берәмлек. Бер астрономик берәмлек. Астрономик берәмлек. Ул 150 миллион километр.

Алар бер астрономик берәмлектән дә якынрак арада урнашканнар, менә бу чак турында дип әйтмим, димме? Димәк, мәсәлән, безнең Юпитер, газовый гигант, ул Кояш системасындагы иң зур планета һәм ул безнең ерак арада урнашкан, ә башка йолдыз системаларында ул менә ноль бөтен Ә Эльбрус аның бөтен йөздән биш астрономик берәмлектә якынлыгында да урнашырга мөмкин. Менә шундый системалар табалар һәм бу планеталар, гомумән, газ планеталары ничек шушы арага барып җитәргә мөмкиннәр? Чынлыктан, әгәр дә карап китсәк, мәсәлән, йолдыз системаларының барлыкка килүен һәм йолдызның һәм башка планеталарның барлыкка килүен, Анда безнең берәр төрле йолдызга якын арада газ планетасы барлыкка килергә мөмкин дигән теория юк. Димәк, безнең йолдыз барлыкка килгәндә, анда газ әйләнә башлый һәм планнары сжимается, кысыла, кысыла, әйе, һәм кайнарлана башлый дип әйтим инде, һәм үз формасын ала. Шул кояш, кояш йә башка төрле йолдыз була. Ә калган элементлардан безнең как раз таки планеталар барлыкка килә. Һәм күп очракта шулай була ки, безнең таш планеталар дип әйтик инде, болар да инде кечкенә планеталар, алар якын арада кала, ә газ гигантлары алар еракка китәләр. Чөнки менә Кояш та барлыкка килгәндә, безнең Хәзер русча әйтеп китәргә туры килер ахрысы. Газ, который э, испускает звезда, он выметает эти газовые планеты дальше. Шуңа күрә безнең газ планеталар шулай ерак арада була. Ә кечкенә таш планеталар якын арада кала. Тик төрле теорияләр бар һәм анда аңлатыла, менә безнең безнең түгел, башка йолдыз системаларындагы газ планеталары, алар стабиль рәвештә шундый ераклыкта, еракта урнашмыйлар һәм якыная баралар үзләренең йолдызлары ягына, төрле әйбергә бәйләнә инде бу, һәм алар менә шундый

Тема, Экзопланеталар, җиһанда яшәргә яраклы тагын кавычка, җир бармы? Так, башта мин презентация юк, шуңа күрә сораулар белән дә сразу эш итә алабыз дип әйтим инде сөйләү дәверендә. Экзопланеталар, гомумән, ул нәрсә дип уйлыйсыз? Сездән башлыйк. Нәрсәләр ул? Гомумән, ну планета беләбез, әйме? Безнең Кояш системасында булган Ничә планета бар? Сигез. Сигез, әйе. Икесеннән соң басса да мөмкин, син җавап кайтарып алдың да. Син тугызынчы планетаны тапкыр аттың. Әйе, анысы X планетасы дип атала, тик аны таптылар дип әйттеләр, тик төгәл әле безнең системага аны кертмәделәр дип әйтим инде. Ул шундый зур. Кояшка ошаган йолдызлар тирәсендә генә түгел, башка төрле йолдызлар янында да урнашырга мөмкиннәр һәм Төрле вариацияләр, мәсәлән, шул нейтрон йолдызлар, беләсездер, гомумән, мәсәлән, күктә карагач янына нәмиккә, анда безнең белән одинар, бер генә очып йөрүче йолдызлар күп түгел, ә киресенчә, икеле йолдызлар, өчле йолдызлар һәм тагын да күбрәк катлы йолдызлар булалар. Ну, димәк, кратные звезды э, двойные, тройные, четверные. Һәм алар, ул йолдызлар, мәсәлән, төрле размерда булырга мөмкин әләйме, һәм алар бер-берсе тирәсендә әйләнмиләр, ә урта э, центр масс, масса ноктасына дигән масса үзәгендә тирәли әйләнәләр. Бер центр дип атыйлар аны әле тагын. Һәм менә шул Марс үзәге тирәсендә әйләнәләр. Һәм менә шушы экзопланеталар, алар төрле вариацияләре, шулай алар әйләнергә мөмкиннәр менә бер генә шушы йолдыз тирәсендә. Система ике йолдызлы булырга мөмкин һәм башка төрлесе. Анда безнең планета менә шушы ике йолдыз тирәсендә дә әйләнергә мөмкин. Тагын вариантлар ак ак кәрлә планеталар, ак кәрлә планеталар тирәсендә дә әйләнергә мөмкин. Гомумән, ак кәрлә планеталар, белые карлики, ул йолдызның эволюциясенең соңгы стадиясе. Шулай ук менә нейтрон йолдызлар һәм кара тишек. Һәм ак Мием менә э, бу сорау дилемма килеп чыкты инде минем монда. Э, менә шушы экзопланеталар алар э, ак кәрлә планеталар тирәсендә әйләнәләр, нейтрон йолдызлар тирәсендә әйләнәләр, ә минем әйтүем буенча коры тишекләр тирәсендә әйләнми. Моны белешергә кирәк булыр, әйе. Бәлкем әйләнәдер алайса.

Кайнар Юпитер кебек планеталар алар белән шушы мисал яшәр иде. Күңеллеме якын арада һәм аларның бу алкара молекулы менә монда уртада ядро үзәге урнашкан, аннары газ. Һәм менә шушы газ ул парга әйләнә һәм якын тирәгә очып китә. Якын тирәгә очып китә һәм ахырдан моның гомумән газы калмаска мөмкин һәм менә шундый үзәге генә калырга мөмкин менә шушы планетаның. Шулай ук Нептун, мәсәлән, безнең, ну, Юпитер, Сатурн, ул безнең газ планеталары һәм аннан соң бара безнең Уран белән Нептун планеталары. Алар безнең боз планеталары дип санала, температурасы бик Салкын һәм шуңа күрә аларның газлары бозга әйләнгән. Һәм әгәр дә шундый момент булырга мөмкин, ул Нептун планеталары, Нептунга ошаган планеталар, бозлы планеталар шулай ук йолдызга якын арада урнашырга мөмкиннәр, тик аларның бозлары аннары эри башлый һәм шушы бозлы планета безнең гомумән океан планетасына әверелергә мөмкин. Димәк, анда бер

Ә тагын экзопланеталар тирәсендә шулай ук экзоайлар булырга мөмкин. Димәк, шушы планеталар тирәсендә безнең спутниклар, иярченнәр, иярченнәр әйләнеп йөрергә мөмкиннәр. Кояш я башка төрле йолдыз безнең эволюционер Эволюционер икәнен соң ул шартлый сеңәйме? Ну, мәсәлән, Кояш түгел, ә зуррак массалы йолдызны алыйк. Ул шартлый, супер яңа йолдызга әверелә, супернова, һәм аның тирәле объектлар, алар очып китергә мөмкин шул вакытта. Һәм дә менә шушы планеталар, экзопланеталар, алар шулай ук очып китергә мөмкиннәр һәм, гомумән, шушы йолдыз тирәсендә түгел инде, ә

Димәк, ну, минем тәрҗемәдә җиһан ул галактика булды. Шуңа күрә минем җиһан дип язылган монда, ә галәм түгел. Шулай җиһанда яшәргә яраклы тагын җир бармы? Бу авыр сорау, чөнки менә шушы экзопланеталарны хәзер табырга өйрәнделәр, тик аның составларын белү кыенрак процесс. Менә как раз Виктор Скобеев буенча гына була инде, тик якын тирәдәге шундый планеталарны дип әйтик инде, әйеме? Ерактагы планеталарны Ерактагы планет экзопланеталарның составын белү кыенрак процесс. Һәм дә шуңа күрә галәмдә, җиһанда яшәргә яраклы тагын җир бармы, ул шундый безнең Әзрәк риторический сорау әлеге вакытта, чөнки фән ерак китмәгән бу юнәлештә, менә экзопланеталар, әйтеп киттем ич, аларны гомумән 88 нче елларда таба гына башладылар һәм ул әле яңа, астрономиядә яңа өлкә һәм ул юнәлешнең хәзер үсүе бара һәм дә менә киләчәктә инде төгәл рәвештә безнең җиһанда һәм гомумән галәмдә тагын яшәргә яраклы җир бармы икәнен аннары беләчәкбез. Рәхмәт.